Is-sena tat-tajba, minn hawn ftit ieħor ser jibda Prime Time tal-lejla. Illejla l-mistiedna tiegħi attriċi, Kim Dalli, m'għandha bżonn ta' l-ebda introduzzjoni, wiċċ familjari magħkom, it-telespettaturi ta' one, fil-fatt fl-aħħar tas-sena li għaddiet stajna narawha lil Kim fis-serje The Woman of the George Cross Island. Xogħol ta' Kim Dalli flimkien ma' Xarbxut Media. Għal Kim kien ta' unur taħdem fuq dan il-proġett għax fil-fatt Kim irnexxilha terġa' tagħti isem, terġa' tagħti l-ħajja Lil nisa Maltin li tant ħadmu fil-gwerra, ismijiet li konna ilna ma nisimgħu għal snin twal. Kim, ix-xahar li għaddiet iċċelebrat l-anniversarju taż-żwieġ tagħha, Kim, miżżewġa l-attur Daniel Azzopardi, kienu ltaqgħu fuq is-sett tas-serje Deceduti. Illejla, inġeddu naqal memorji lil Kim ta' dakinhar tat-tieġ tagħha. Niltaqgħu ma' Kim minn hawn u ftit ieħor għax Prime Time jibda issa.

Is-serata t-tajba u nilqagħkom għal Prime Time illum l-Erbgħa 21 ta' Ġunju, illum beda uffiċjalment is-sajf. Infakkarkom li jekk tidħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi u mbonnici.tv tkunu tistgħu taraw id-dettalji kollha ta' xi qiegħed inservi lill-mistiedna tiegħi ta' kuljum u tkunu tistgħu tippreparawhom intom id-dar ukoll. Nieħu gost nisma' mingħandkom l-opinjoni tagħkom fuq dak li qiegħed inservi u jekk tippruvawhom id-dar tgħiduli naqra x'taħsbu. Wasal il-ħin biex inlaqqagħkom mal-mistiedna tiegħi tal-lejla, attriċi li ħa tiċċelebra l-birthday tagħha ħames ġimgħat oħra. Nilqa' miegħi lil Kim Dalli. Hello Kim, kif int? Għaraft għall-mużika u. Jekk hu, ejwa ħxamori. Grazzi tal ċettajt l-istedina, tista' takkomoda ruħek. Minn hawn ftit oħra ngħidulkom għal fejn daqqejtilha dil-mużika, però rridu nżommu ma' tradizzjoni Kim, irrid nirreġistrak. Sewwa.
Isem u kunjom?
Kemm dalli?
Kemm dalli? Data ta' twelid. Tieni ta' Awwissu. Tnejn ta' Awwissu. Fejn inti mwielda? Jiena mwielda, trabbejt San Pawl il-Baħar. San Pawl il-Baħar. Residenti? Mġarr.
Mġarr.
Professjoni?
PR and Communications Manager. PR and Communications Manager. Jiena llum Kim, biex inkun onest miegħek, naqra deluż għax bdejt nistennik li ħa ġġib il-Pip miegħek. Kemm għandu żmien issa? Il-ħanini tiegħi għandu tlettax-il sena. Tlettax? Tlettax, kelb xwejjaħ.
Ma jidhirhomx għax Huwa kelb Malti ta' razza Maltiż, jiġifieri abjad kien u abjad baqa', ma bjadx, biex ngħidu hekk, baqa' dejjem kien abjad. U lil Pip mhux l-ewwel darba li rajnih on set miegħek. Iv, iva, ejja, kont nġibu miegħi. F'liema serje konna narawh lil Pip? Rajnieh f'Strada Stretta, rajnieh fl-Għarusa. Iva, fejn stajt iddaħħlu kont iddaħħlu. Kif kien iġib ruħu meta teħdu miegħek għall-filming? Vera tajjeb!
Eħe. Kien ibellaħni, qisu hekk kien ittrejnjat u vera ma kontx nittrejnjah fuq hekk. Jiġifieri litteralment attur naturali mela. Iva, iva, per eżempju darba kelli xena partikolari stretta stretta ma' Ben Camille u konna jiena hu u Pip bejnietna. Meta kien hemm il-microphone, il-boom mic ngħidulu li jkun qed jiġbed is-sound viċin il-ħalq tiegħu, waqaf jieħu n-nifs. U għejja. Biex is-sound jinstema' aħjar, jiġifieri meta kien issa il-microphone kien viċin tagħna, waqaf jagħmel taf kif jagħmlu l-klieb. Eħe, eħe. U mbagħad meta kien il-bogħod imbagħad reġa' kompla. Tgħidlix kif, ma ma nafx kif. Darba kellkom xena u ridtuh ifittex fil-ħamrija, x'teknika kontu użajtu? Fl-għarusa.
Iva, ta' parsi suppost kellu jfittex fil-ħamrija u bdejna naħbulu t-trips u l-affarijiet fil-ħamrija imma naħseb l-iżjed ħaġa li ħadmet imbagħad, ħaffirna daqsxejn ta' ħofra fil-ħamrija, għamilna bawl bl-ilma, Hu fil-verità mar jfittex biex jixrob l-ilma, imma deher li qies qed iħaffef. Però isma' mix-xeni kollha li kellu, impossibbli tinsa x-xena li għamel il-Verdala.
Fl-Għarusa meta ffilmjajna hemmhekk, iffilmjajna, konna fil-Verdala, U min għandu amment tal-verda' l-ewwa palazz majestuż sabiħ u għandek dak it-taraġ kbir sabiħ li jasal għall-entratura prinċipali tal-palazz. U punt minnhom il-bieb tellajtu hemmhekk litteralment f'quddiem il-bieb prinċipali tal-palazz b'kulħadd taħtu

OK Home, bringing life to your home. Kien Marzu li għadda, rajnek it-Teatru Manuel, fil-produzzjoni Private Lives. L-era, l-era ta' tletinijat, kont vera qiegħda tħossok komda fiha u litteralment affettwatlek anke l-gwadderobba tiegħek. Ħafna, iva, iva, faċċjajt libsa ta' dak iż-żmien u mbagħad għax vera dħalt fiha, Dak l-istil tal-kostum, ix-xagħar, l-irtokk, wisq sabiħ ħafna. Dik il-produzzjoni kienet fuq weekend wieħed jew fuq żewġ weekends? Żewġ weekends. L-ewwel weekend mar kollox ħarir. Iva.
It-tieni weekend ġratlek waħda mill-iktar biżgħat tiegħek. Vera, l-ikbar biża' ta' attur li f'kemm ili ħmistax-il sena nirreċta, f'produzzjonijiet iżjed intensivi f'termini ta' ta' ta' forsi għajjat u anke frekwenza, ġifieri ġeli ġieli kelli produzzjonijiet ġimgħa sħiħa, produzzjoni wara l-oħra, ġurnata wara ġurnata, mingħajr waqfien. U da kelli break ta' ta' ta' ġimgħa. Ġimgħa.
Telaq li leħni.
X'għamilt? Kif irrealizzajt? Ovvjament irrealizzajt li qed titkellem u l-leħen mhux qiegħed hemm. Filgħodu kont qomt u leħni kien diġà tielgħab daqsxejn u iżjed ma għaddiet il-ġurnata iżjed beda jitla' u beda jitla' u bdejt nipprova inbellaħħa lili nnifsi li m'għandi xejn li ħa jgħaddili u nixrob l-għasel u nieħu l-ħelu. Mort mort s'għand is-spiżerija biex nara x'nista' nieħu hekk. Għattu hija se jgħaddili. Wasalna l-ħin tal-performance. Ġifieri mort it-teatru. Mort it-teatru. Għadek temmen li ħa titkellem. Eħe, f'dak il-punt bdejt kelli naffaċċja daqsxejn ir-realtà li isma' leħni qed imur għall-agħar mhux għall-aħjar. U x'għamiltu? Imbagħad nirringrazzja minn hawnhekk lill-crew u l-cast kollu, l-cast kien vera ta' appoġġ kbir għax jiena vera bdejt ninkwieta, taf kif wara dak ix-xhur kollu ta' rehearsals u hekk ta' provi tibda tgħid mamma mia. U l-crew kien vera vera professjonali u li għamlu taħt id-direzzjoni ta' Madam Galea għamluli mikrofonu. Għamluli mikrofonu u l-għada wkoll kelli l-istess problema li kien il-Ħadd u bl-istess mod b'mikrofonu irnexxieli. Min jaf qalbek kif kienet imtertqa. Kont ħammut, kont ħammut. Hija l-iktar, literalment qisu qisu ħmar il-lejl, taf kif li tkun qed toħlom u dawn il-mumenti bħal pereżempju jiġi kazami ma studjajt ċalih daw. Dak il-mument.
Dik it-tip ta' mument hekk, imma kienet verità. Ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura ħa nitkellmu fuq is-serje The Woman of the George Cross Island, waħda mill-iktar biċċiet ta' waħda mill-iktar biċċiet ta' xogħol sbieħ li kellna fuq dan l-istazzjon fl-aħħar tas-sena li għaddiet. Naf li huwa proġett għal qalbek ħafna u apparti minn hekk ukoll nitkellmu naqgħa fuq l-anniversarju meta kien ix-xahar li għadda, le? Ix-xahar li għadda. Ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura inkomplu l-konverżazzjoni ma' kemm. Però qabel inħallikom, nixtieq nfakkarkom malajr li għandna kompetizzjoni għaddejja, jekk għandkom kelb jew qattus id-dar tistgħu tipparteċipaw fiha. Din il-kompetizzjoni hija miġjuba lilna grazzi għal Purina Pro Plan. Irridu naraw il-klieb u l-qta' test tagħkom, nixtiequ narawhom fin-natura. Għidulna naqra għalfejn huma huma daqshekk għal qalbkom u għalfejn daqshekk prezzjużi għall-familja tagħkom. Fuq kollox dak ir-ritratt li tibagħtuli grazzi għal Purina Pro Plan jista' jrebaħkom rigal li ħa jgawduh huma stess. Jiġifieri pratikament tkunu qegħdin tagħmlu biċċa xogħol tajba jekk tipparteċipaw. Ħa mmorru għal waqfa żgħira tar-riklami, pariri kummerċjali, grazzi għalihom qegħdin hawnhekk, jiġifieri ħudu ħsiebhom u niltaqgħu minn hawn ftit ieħor ibqgħu hemmhekk.

F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura l-prime time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Kim Dalli. Qabel tlaqna reklami bdejna nsemmu l-proġett li stajna narawk fuq One fl-aħħar tas-sena li għaddiet, The Women of the George Cross Island, naf li huwa proġett għal qalbek ħafna, Kim. Ħafna, ħafna, ħafna, ħafna. Huwa proġett li ħdimt miegħu ma' Sharpshoot Media taħt id-direzzjoni ta' Justin Farrugia. Huwa doku-drama maqsum f'tmien episodji li jiffoka fuq il-kontribuzzjoni tal-mara Maltija matul it-Tieni Gwerra Dinjija. Għalija inkredibbli l-attenzjoni għad-dettall li kellkom. Prattikament minn xena għall-oħra, dik li kienet timpressjonani, l-attenzjoni għad-dettall li hemm. Iva, u Sharpshoot kienu inkredibbli. Jiġifieri, kif qed tgħid inti, l-għajn għad-dettall li kellhom, u anke ovvjament ir-riċerka, li saret kemm min-naħa tagħhom bħala viżwal u ovvjament min-naħa tiegħi minħabba l-kontenut u l-kitba, kienet kien proċess interessanti ferm. Mort tiltaqa' mal-familji ta' dawn in-nisa? Iva, iva, ġifieri ltqajna mal-familji kemm Malta u anke morna barra minn Malta biex niltaqgħu magħhom. Grazzi għalihom laqgħuni f'darhom, tawni aċċess għad-dokumenti u djarji privati li kien għadu ħadd qatt ma rahom. Ovvjament għamilt ħafna riċerka l-Arkivi Nazzjonali ta' Malta, minn hawnhekk insellmilhom, għenuni ħafna, kien proġett interessanti ferm. Min jaf x'emozzjoni ladarba mbagħad tara l-proġett twettaq wara dak ix-xogħol kollu meta bdejt tarah fuq l-iscreens. Iva, emozzjonajt ruħi, l-ewwel darba li rajtu hekk qabbadni l-bard. Għax ovvjament tkun irnexxielek tagħlaq proġett li jkun fih daqshekk enerġija. Eħe, u li tara li dawn in-nisa li ilhom tant ma jissemmew li u tant għamlu, tant kienu qalbiena, kemm f'dak iż-żmien u matul il-gwerra, u anke x-xogħol tagħhom wassal direttament li l-mara Maltija tingħata d-dritt tal-vot fl-1947. Grazzi għaliha. Ġifieri l-mara Maltija qabel ma kellhiex dritt biex tivvota u kien grazzi għax-xogħol li għamlu matul il-gwerra li huma speċi taw il-prova li isma' aħna bexxejna pajjiż meta l-irġiel kienu qegħdin jagħtu l-kontribut dirett tagħhom fil-militar. Mela għalfejn aħna m'għandniex niġu afdati bi dritt tal-vot? Bi dritt tal-vot.
Kim, ix-xahar li għadda kemm għalaqtu miżżewġin inti u Daniel? Ħames snin.
Ħames snin. Ħames snin. Inti u Daniel kontu ltqajtu on set, le? Ija, ltqajna on set ta' Deċeduti tlettax-il sena ilu. Tlettax-il sena ilu.
Kull min kien mistieden għat-tieġ tagħkom ħames snin ilu kulħadd jgħid kemm kien tieġ spettakolari. Konna ħadna pjaċir, ija, konna. Preparajtu żifna wkoll. Ija, ija, kienet bit-tema wkoll għax jien ovvjament inħobb, kif taf tajjeb Owen, Daqsxejn it-tema ta' dak iż-żmien kien tema tal-erbgħinijiet fil-fatt. Jiġifieri. Kurżità fuq dik iż-żifna li għamiltu fit-tieġ. Għadtu tipprattikawha d-dar? Iva, iva, le konna morna l-lezzjonijiet, iva, iva. U fejn kontu tipprattikaw? Konna morna ġo studio u kellna għalliema u ovvjament tajniha l-kanzunetta li xtaqna u qgħadna nitgħallmu l-passi. Issa, Daniel mhux qiegħed hawn bejnietna. Min tgħallimhom l-ewwel il-passi inti jew hu? Jien imma jien għandi background ta' żfin. Eh, ġifieri kont f'vantaġġ mela. Iva, iva, jien għandi background għamilt snin twal niżfen, ġifieri Daniel m'għandux dik il-background, ġieli għalija kien daqsxejn iżjed faċli. Kont fil-vantaġġ mela biex qbadthom il-passi. Kim, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla. Grazzi lilek ukoll. Napprezza ħafna talli sibt il-ħin. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt hawnhekk miegħi l-lejla. Grazzi għal Fior di Vita ħa niffaċilitawlek ħajtek fil-kċina. Fior di Vita tikkombinah mal-ingredjenti favoriti tiegħek, żgur jirnexxilek toħroġ togħma Perfetta kif ukoll grazzi għal Yogiti ħa titlaq minn hawnhekk b'ħafna tomit tajbin. Tista' tgawdihom fil-format klassiku bil-misħun jew inkella issa li saħan sew it-temp tista' wkoll tittrasformhom f'xarba friska u jkollok iced teas naturali. Grazzi għal Sejra Bajjada u Sky Spirit Fitness Lounge, għalik għandna ktieb bil-fuq minn 40 riċetta differenti, kollha kemm huma vera tajbin għall-ikel però wkoll tajbin ħafna għal saħħtek, jiġifieri żgur ħa tieħu gost tikolhom u tippreparhom.
Il-kampanja Saving Our Blue fi ħdan il-Ministeru għall-Ambjent, Enerġija u Intrapriża għandha l-għan li tqajjem kuxjenza fuq il-plastik li jintuża darba biss u l-effetti li għandu fuq l-ibħra tagħna, fuq l-ambjent u fuq il-ħlejjaq marittimi. Madwar id-dinja kollha, Ħafna skart u plastik qed jispiċċa fl-ibħra tagħna, li jikkawża ħsara lill-ekosistemi u speċi marittimi. Għalhekk, din il-kampanja tinkoraġġixxi l-poplu biex jissepara l-iskart b'mod għaqli, inaqqas il-skart u jagħżel prodotti alternattivi li huma iktar sostenibbli minn dawk li jintużaw darba biss. Fil-kampanja Saving Our Blue għandna diversi inizjattivi u proġetti u din is-sena nidejna proġett mill-iktar teknoloġiku, proġett ta' realtà virtwali, Virtual Reality. Dan il-proġett għandu il-għan li jipprovdi esperjenza unika lill-udjenza fejn turi s-sbuħija taż-żoni protetti marittimi tagħna, magħrufin bħala Marine Prodected Areas. Dan il-proġett jiggwida lill-udjenza fi vjaġġ tul diversi siti marittimi biex jifhmu u jitgħallmu aktar dwar l-importanza li nipproteġu l-ibħra tagħna. Allura, x'inhuma dawn iż-żoni protetti marittimi? Dawn iż-żoni Huma postijiet ta' importanza ekoloġika u huma protetti sabiex fuqhom innaqqsu kemm jista' jkun l-impatt negattiv u nissalvagwardjaw speċi li jgħixu fihom. Il-virtual reality jikkonsisti minn bosta filmati fejn wieħed jista' jilbes headset quddiem għajnejh u fih ikun jista' jħares fejn irid madwaru u jilma' ħabitat u speċi differenti b'mod realistiku daqs li kieku qiegħed fil-post. daqslikieku qiegħed taħt l-ilma. B'kollox, wieħed jista' jesperjenza seba' siti differenti minn dawn iż-żoni protetti marittimi li huma iċ-Ċirkewwa, Kemmuna, Ta' Ċenċ, Stoker Cave, Imperial Eagle and the Statue of Christ, id-Dwejra u Għajn Tuffieħa. Dawn huma postijiet li huma ferm diffiċli wieħed jaċċesshom waħdu, Iżda permezz ta' dan il-proġett, wieħed ikollu ċ-ċans li jesplora u japprezza dawn iż-żoni. Segwi s-siti soċjali tal-kampanja Saving Our Blue biex tkun tista' tinforma ruħek fejn int tista' tesperjenza din il-virtual reality experience. Għall-ġenerazzjoni żgħira, Parti mill-kampanja Saving Our Blue hemm ukoll proġett ta' web app b'logħob interattiv mill-isbaħ. L-għan ta' dawn il-logħob hu li titqajjem aktar kuxjenza dwar il-ħsara fuq il-ħlejjaq marittimi kkawżati minn skart mormi bl-addoċċ, speċjalment minn dak l-iskart li jiġi mill-plastik li jintuża darba biss. Wieħed jista' jaċċessa dawn il-logħob minn fuq is-sit savingourblue.gov.mt fejn l-iskop hu li min qed jilgħabhom jitgħallem fuq prodotti alternattivi. u prattiċi sostenibbli biex innaqqsu l-iskart marittimu u nkunu parti mis-soluzzjoni u mhux mill-problema. Lura għal Prime Time qabel ma nħallikom illejla nixtieq infakkarkom malajr li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' AAA Affordable Appliances fejn pratikament qegħdin intukom iċ-ċans li kull darba li tivvjaġġaw qatt ma jkollkom Il-ħwejjeġ tagħkom imkemmxin. Biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni, vera faċli, rridu naraw ritratti tal-ħadida tal-mogħdija tagħkom li għandkom id-dar bħalissa. Ibgħatulna ritratt ta' dik il-ħadida tal-mogħdija permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook jew inkella Instagram u grazzi għal Triple A Affordable Appliances pratikament tistgħu terbħu ħadida tal-mogħdija li tant kompatta u tant iżgħira u ħafifa li tistgħu tivvjaġġaw biha anke meta tkunu qegħdin issiefru b'sempliċiment hand luggage għax tant hi żgħira u ħafifa li tingħalaq li mhux se toħdilkom spazju u laqqas se taqlilkom il-bagalja tagħkom. Qed nistennew il-parteċipazzjoni tagħkom qed nistennew ir-ritratti mingħandkom. Minn hawnhekk nixtieq ngħid grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ, nagħmel l-appuntamenti tiegħi għal magħkom għal għada, sadanittant nixtieqlkom il-lejl it-tajjeb, komplu segwu l-istazzjon favurit tagħkom, l-Istazzjon One. Ciao.

Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, magħmul mill-ilma baħar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar.
Experience life with Bridgepoint.
OK Home.
Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimek.
The Makeup Artist.
Logo Express.
Privé Hairdressing.
Eva Garden.
Oriental.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.